Mario vs Donkey Kong vläit déi zweetlescht Kéier an jo, mir sinn erëm an der Finsterstadt plus an dir kennt mech, ech hunn d'lescht scho gepickt, ech hunn dem Erik ugeschriwwen, komm mer hëllefen.

Schaffe mol déi lescht Wo äh, Welt. Net dat mer lo nach eng Nach eng béis Iwwerraschung kréien. Ja.
Well mir si elo scho rëm, also mir huet hei Enn Oktober op, an dat do, wann d'Opnam op Youtube kënnt, si mer scho bal Ufank Sënn esouguer Mëtt Dezember. Vun dohier sinn ech mol gespaant, wat dat iwwerhaapt elo soll nach ginn. Sou, Prinzip ass lo bessen anescht, mir sammelen de Mini-Mario an an den sëlwer Schlëssel an dann rennen mer bei d'Zil oder wéi? Mat der Idee dass mer all Geschenk opkréien. Ech kéint theoretesch nach schonn cheaten. Jo ok, do kann ech net ran ne, awer Mini-Mario kéint do ran. Dee muss do och rauf vläit dass du. Ok. Steet mol drop dass du vun ënne muss skidéiere vläit, dat kinnt ech mer gutt virstellen.

Mir nee Problem in 10 Sekonnen.
Jo du kënns lo zeréck an dann ginn ech do rop.
An do kann een duerch goen.
Bon dann ginn ech Cadeau sichen ouni Minimario an dann ass de Problem geléist.
Dann muss du just de gele Knäppchen drécke goen an dann ass et gutt. Ech huelen an där Zäit schonn de Cadeau hei.
De Cadeau 1 ass agesammelt, genau. Sou, du kanns dann de Knäppchen drécken, voilà.
Yes. Ja.

Vill, vill an engem Bild. Do muss ech lech soen, do kann ee frou sinn, datt et just ee klengen Deel ass vun engem Random, mee zwee, zwou Differenze vun engem. Sou, elo muss mer schonn hei am Iwwerleeën. Gees du e sichen? De Schlëssel, jo.
Jo, gees du de Schlëssel sichen?
Jo. Okay. Da kucken ech emol hei den, een do sichen ze goen. An ech gesinn hei, vläicht mat mei géiwe geléiert, dat do, dat mer do an eng Situatioun kommen.

Soss ha mer e Problem. Boah, dat ass e bësse komplizéiert, mee deen nächste muss ech huelen, jo. Scheiße, ech hunn e verpasst. Mare mech mech nervös.
Lo, lo, speed, speed, speed, speed, speed, speed. An dann hei rop, hei rop. Mini Mario!

Mee déi Kanner vun hautzedaag, déi kenne dat net méi.
Oh no. Déi kräischen dann d'Spill als Outil, mir mussen neit Spill kréien, ginn ech mol behaapt. Ech, ech hat och Spiller, wou ech net weiderkomm sinn, da sinn déi halt net méi gespillt ginn. Jo, dat ass dat eben esou. Mee bon, also, si kleng, d'Levelen, mee et ass och gutt, dat se kleng sinn.

Dat muss elo anescht klappen, ne?
Okay, hunn. Okay.
Gutt, dass du so kleng bass, klengen Kollegen, hun ech den Checkpoint erreecht. Hei war ech elo eng Kéier kuerz of, an da kucken ech mat him schonn gemittlech hei do vläit. Mhm, nice. Okay, mir si schonn beim nächsten Checkpoint.

Dat misst en awer gelant sinn, jo. Ja, ok. An ech mengen, ech kéint elo hei, dat wierkt net, ech muss awer och eng Kéier erof. Dat heescht, do muss elo de roude Schalter tätschen, wat géif ech emol tippen, fir dass du éischtens nach an d'Zil kënns. Ja, an du eriwwer, ne? An ech mat him eriwwer kommen. Destro ass, jo, dat ass ok. Geet, hei ass déi Passage, jo, hei, datt ech mat him. Du kenns lo vir, probéier mer zu zwee op eenen. Ok nice, da muss ech just mat him einfach, wann e mech elo hei mat, also ech hoffen en gesäit mech. Jo dee geet mat do, jo jo. Mini Mario Toys.
Eng Zäitche bis ech, also ech trauen mech hei leider net, datt ech einfach just hei eropsprangen. Geet en elo mat? Ja geet mat. Geet mat, tip top.
Schéi gemittlech. Hat jo bal gefaalen, hätt dech nach geschloen, mee ech hu gemierkt d'Mapp ass. Kënnt nach och mat erof. Mir nach Kaddo, mir hunn déi awer gepackt. Perfekt. Also machbar, just dat uewen ass, deet mer leed, dat ass

De Schlëssel zu der Inner Porte dat et kuckt dat nees gëtt sou. En plus ass dat hei eng Welt déi gouf et am Original net, oder wéi ass dat scho méi? Et gi jo zwou Welten déi sinn nei. Dat misst normalerweis Munteres Miniland sinn. Kann awer och sinn dat dat hei nach net gouf mat deenen Zousazlevel.
Zousazlevel goufen et, awer déi zwou Welte goufen et ni. Mir kucke lo mol a puer Levelen hei ran, ech hunn effektiv schonn 19 Liewe verpolfert souzesoen, wat awer e bësse virauszegesinn war, wann déi lescht Bal d'Spillt vum Spill. An hei kann een zu zwee hei cheaten, ech denke schonn, ne? Voilà, du Ech gesinn e One, awer ech gi One.
Ech laf mengem Schlëssel.
Ah, wa mer dee kréien, dann kréie mer nach Kréie mer eng nei Sëft opmaachen. Okay. Dat heescht, meng One-ups sinn normalerweis dräi Stéck, déi mer all gesammelt, wa mer hei der e bëssen anenken. Mir hast du ganz viel Scheiß gebaut. So, ich dann, dann immer ein bisschen abgesammelt. Da kann ich so. Ich denke, es sind noch zwei, drei Leveln. Ja, dann machen wir die in der nächsten Folge, oder wie? Ich gebe so, äh, wir gucken nach.
Jo, deen dann, do, dee kënne mer nach maachen.
Deen maache mer. Hei sinn ech mer net sécher, ob mer do net schrëtt eng, eng kleng Paus dertëscht hunn, tëscht dem 6 an dem Donkey. Jo, komm, mir ginn do elo ran.
Jo, mir si bei 21, passt. Jo, da maache mer nach de 5 an da géif ech soen, 6 an den Donkey ass dann am nächste Part ugesot, fir eeben de Postulat och e bëssen ze würdegen. An bon, schwätze mer iwwer d'Saach, well et sinn hei elo eng hallef Stonn. Genau, genau. Wee se.
Knapps hu ech et gesot. Fir Kaddo rem beineen. Bomme brauche mer. Ech gesinn de roude Kaddo kënn jo elo nach net hin. Jo, mer brauchen Drop-Oms. Do ass schonn een. Wéi muss en do. Déck Schalter. Mini Mario ass jo scho mol safe. Wéi zum Däiwel soll ech do wäerten heilen? Okay, do ass de Schalter, jo. Okay, dann muss eng Bob op Bob kommen.
Du muss de explodéieren. Zum explodéieren da kënnt en Lach kommen. Bleif di sto wann di. Sou lo lo kéints fort goen. Hie leeft do hin an hier just wéi Petten drop. Do ass dann perfekt. Du mar di éischt. Voilà. An do muss du just eng Kéier de blo Schalter, ja, Käppchen ginn, dat ech dats kaum erof geheien oder se fällt elo vu selwen do erof, ja. Dann drécken ech deen heiten, mhm.
da muss mer just ok hei war elo de Feeler. Do muss mer eng Kéier erop komme fir, mir mussen uewen d'Lafband ja, ëmdréinen, Lafband ëmdréinen respektiv do muss mer och nach eng Bomm, wéi kritt dann hei eng Bomm hin? Do komm du mol erëm erof, mir mussen d'Bomm do eropgeheien op der blo ah, okay, okay.

Voilà, ech kann se elo sichen. Mhm.
Dumm bringt mer dumm lo mol näischt.
Ah, tipptopp. So, dann hu mer dat mol fräigeschalt. Ah, dat do kennen ech scho vun. Do si lo nach net allze vill aus der Keep. Ech muss och eng Kéier eropkommen. Oder ech huelen hei de Minimario. Okay, dee wëll, dee wëll lo net. Boah, ech muss eng Kéier emol erop fir an eng Bomm erofzeleien. Ah ja, okay.

Gees du se eng Kéier scho waar maachen? Jo, merci Tatosch. An dann, jo, den nächsten Trick, respektiv ech man der Teil emol nach, da hues du se. Dann komm, ok, do war lo de Tut. Ech wollt dass nach riwwer gin. Ja, ja. Ech gin nach fëschen. Dass der gutt genuch sinn. Ech war mech dann op dat fir den Shop op d'Keetestëfs erof ze glitschen. Mhm. Just do muss mer lo. Dees ass net aktivéiert. Well muss ech eng Kéier. Jo, ech hat och opmaachen. Drop maachen. Drop maachen. Muss mer just oppassen. Ech brauch lo hei net dat Mini-Mario do bei der Bommenexplosioun, ier se do mat dobäi ass.